Mēnā e whā ō tau, e kotahi rau mā whā rānei, ka tangi koe i ēnei kiriata anō he pēpi. Nau mai ki Mojo Māori, i te rā nei ka kōrerotia mātou kōwhiringa 10 mō ngā kiriata tamariki ka whakatangi i a koe. I mua i te tīmatanga, ia rā ka puta he kiriata hou, nā reira ohaurutia, Ringihia te pere kia mōhio ai koe āhea āpiti ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, ka titiro tātou ki ngā kiriata whakaheke roimata mō ngā whānau. Ka ruku tātou ki te take i kino ai te pōuri, nā reira kia mataara, ka huraina ētahi kura huna. Tuangahuru, ET the Extraterrestrial. I arohatia nuitia a ET e te hunga mātakitaki puta noa, I ngākau mateoha ki te kiripuaki matua. Nā konā i rongo ai te ngau kino i te kitenga o te tinana o te manene i te awa. Nāwai, ka kino kē atu ngā kariāroto nō te whakaaro i mate a ET i te tēpu. Kāre pea he pōuritanga i tua atu i te mate haere o ET, me te kore i taea e Elliot te pēhea. Ahakoa i te mutunga iho, ka ora mai kāore i māuru ake ai te pōuri o tā rāua poroporoaki. Ahakoa te pupuri i a Roimata, ka rere i ngā oha ki a ET. Tuaiwa, Inside Out. Crying helps me slow down and obsess over the weight of life's problems. Ko tētahi o ngā kiripuaki te whakatiranatanga o pōuri, nā reira kāore e kore ka heke he roimata. Koia kei a Pixar mō te whakatangi, nā reira e whakapaetia ana i mātaki koe i Inside Out, me ētahi rauangiangi, kāre pea i nui rawa, inā hoki ko te wāhanga whakamutunga he mea whakaraweke i ngā kare-ā-roto. Āe, ka hē te manawa i te whakaherenga o Bing Bong, ko te whakamaurutanga ko te hononga anō o Riley me ōna mātua, ā, ka whakakitea mai e Sadness tōna tino pūtake. Wait! Stop! I want to get off! Eke ai tēnei kāpeka, he mārama nō te tangata ki ngā kare-ā-roto o Riley, ka mārama kē atu mēnā ka hōnuku nōna e tamariki tonu ana. I know you don't want me to, but I miss home. Tuawaru, My dog Skip. I was an only child. He was an only dog. Ko te āhua nei, mēnā e hāngai ana tētahi kiriata ki tētahi kurī, ko te whāinga a ngā ringa tohu he whakatangi. Ko My Dog Skip hoki tēnā, engari i titia ki te ngākau te hononga o Willy me tana Jack Russell Terrier. Ko te ngākau kōhatu hoki tērā, ka rewa nō Skip, ka tūkinotia nō Willy. Ka auē i tana moenga. Ka ora tonu a Skip, he koanga ngākau. Heoi, kāre te kiriata i wehe ki te kōrero he wā tōna ka mate i a Mōkai. Tuawhitu, The Iron Giant. Mai i tētahi kiriata mō te tama me tana mōkai ki tētahi mō te tama me tana karetao kaitā. Tē aro a The Iron Giant i tana whakaputanga tuatahitanga. Nā wai, ka āta kite te hunga mātakitaki i te pai o te kiriata, ko te tūmeketanga nui pea ko te ngākau nui o te kiripuaki o Iron Giant. He rongonui a Vin Diesel mō āna mahi i ngā kiriata whawhai, engari i konei e tino kitea ana te hononga i waenganui i a ia me Hogarth. Love you. Ko tā mātou whakapiringa ki ēnei kiripuaki, i ngaukinotia ai mātou e te whakaherenga tuatoru a Giant, pēnei i a Superman engari i konei ka ora tonu. Tuaono, My Girl. We are here to Honour Thomas James Sent. Ka tīmata a My Girl hei kiriata mō te whakapakeketanga. Tokomaha kāri i rite mō te kāpeka whakamutunga, he ara tika ki aituā. Ahakoa he mōhio a Veira ki te mate, kāore i mārama kia mate rā anō tōna hoa mau roa i te werohia ōna e ētahi pī. Kāore a Veira i whakaae, ka huna i tana rūma, ka ngana ki te whakakōrero i te tūpāpaku o Thomas J e tohe ana, i tana kore i mau mōhiti. He kāpeka pono ka whai hononga ki te hunga kua ngaro i a rātou tētahi i te taitamarikitanga me te hunga i rata ki a Macaulay Culkin. And where is his glasses? He can't see without his glasses. Put his glasses on. Put on his glasses. Tuarima, The Land Before Time. Mama! Te ringatohu nei, ko Don Bluth anō tētahi e mōhio ana ki te whakatangi tangata, ā, ko The Land Before Time pea te tino o āna kiriata pōuri. Ko te kāpeka ngau puku katoa ko te matenga o te māmā o Littlefoot, ko ana kupu whakamutunga ki tana tamaiti panī. Let your heart guide you, it whispers, so listen closely. Ahakoa koinei te tino o te kiriata, he nui ngā wāhi whakaraweke kare ā-roto, Pēnei te tata matenga o Petrie. Ko ngā kāpeka harikoa hoki ka whakatangi i a koe, ka kino kē atu i te taenga o ngā rangatahi ki Great Valley. Tēnā koutou e whakatangi nei i a mātou mō te āhua ki ētahi kararehe kua roa e ngaro ana. Great Valley. Tuawhā, Toy Story 3. Now you gotta promise to take good care of these guys. They mean a lot to me. I te putanga o Toy Story 3 i te tau 2010, i pakeke kē ngā tamariki o te rau tau 90 i tipu tahi ki ngā kiriata tuatahi, nō reira, he āhuatanga anō tō tēnei kiriata mō tērā hunga. Ka wehe atu a Andy ki te kāreti, ka tuku ana karetao. Nā te mea ko Woody rāua ko Buzz a mātou tino karetao, I mōhio mātou ki ngā whakaaro o Andy me te tuku i a rātou, engari kia kotahi anō pea te tākorohanga. This is Jessie, the roughest toughest cowgirl in the whole west! Ahakoa ko tēnei pea tō whai wāhitanga tuatahi ki a Toy Story, ko ngā kaupapa matua ko te huringa o te ao me te tuku i ngā here ka whai hononga ki ngā kaimātakitaki katoa. So long, partner. Tuatoru, Kaukau. How are you, Julio? Actually, my name is Miguel. Ko te whānau me te mate ngā āhuatanga ka tino kitea i ngā kiriata Pixar. Ka noho hei tai tuarā ki Kaukau. Mēnā koe kei te mōhio ki te mate wareware, ki ngā kāpeka tuatahi o Miguel me tōna tipuna kuia ka kume i a koe. Ka mau i te kiriata nei te hunga mātaki mā roto mai i ngā whai wāhitanga o Miguel ki tana whānau kua riro, me ngā akoranga o te ora me te mate. Ko te tino, ko te whakapaenga. Ka hono a Miguel rāua ko Kaukau mā roto mai i ngā mahi puoro. Ka purei a Miguel i te rakuraku a tōna tipuna koroua, anō koia e kume nei i ngā tauwharenga ngākau me te waiata whiwhi Oscar. Do I have to say goodbye Remember me Don't let it make you cry For even if I'm far away I hold you in my heart. Tuarua, up. You know, you don't talk very much. I like you! I ētahi kiriata, ka puritia ngā tino kāpeka ki te wāhanga tuarua, engari anō a up i puta katoa i ngā miniti tuatahi. Ko te whakaahua me ngā pūoro nā Michael Giacchino i hanga hei whakaatu i te kiriata nei, ā, ka kite tātou i te hononga o Carl rāua ko Elly Fredrickson. Ka rongo rāua i te mamae, te mate whakatahē, me ētahi atu āhuatanga e ārai nei i tā rāua haere ki Paradise Falls. Ahakoa ngā heke, ko rāua rāua. Ka mate a Ellie. Ruarua noa iho ngā miniti ka mōhio katoa tātou ki te tokorua nei. Āe, he wāhanga anō tō te kiriata nei, he whakamīharotanga, engari katoa katoa ka hono ki te tīmatanga. I mua i te whāki i te tino kōwhiringa, anei ētahi whakaaro hei mihi. The Bridge to Terabithia. It's like the Bible says. Is she going to hell? Me te Brave Little Toaster. I'm not a flower. Tuatahi, Bambi. Bambi. Quick! The thicket! E kore pea e whākina, engari ko tātou katoa kua tangi i ngā kiriata Disney. Nō Simba ka whi i te tinana o tana pāpā, nō te tāreretia o Dumbo i tōna māmā, mō te whakawehe i ngā kararehe pīwari mai ngā mātua, koia kei a Bambi. Ā, ko he wheako kare-ā-roto te kiriata katoa, ko te matenga o te māmā o Bambi i noho ai tēnei hei kōwhiringa matua. Your mother can't be with you anymore. Mai te pū kotahi, tā Bambi auē atu ki tana māmā i te kaumingomingo, ā, te pāpā mārō o Bambi, i pāngia kinotia e tēnei kāpeka, ngā reanga tamariki, pakeke anō hoki, tae rā anō ki a Diane, te tamāhine a Walt Disney. And afterwards she said to me, Daddy. Why did you have to kill Bambi's mother? And I said, well it was in the book dear. She said, there were plenty things in the book that you changed, why couldn't you have changed that? Kei te whakaae rānei koe? Tirohia ēnei kiriata pai i Mojo Māori, ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe,